Namni irra guddaan yaada isaa aakhiraa ta'e, wanni isa yaachisu diin ta'e, wanni inni yaaduuf diin ta'an, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan isaa hunda wali qabee fi mataa wali hidhaaf jedhu. Mataa wali qabaaf jedhu. dubbii isaa walii hidhaaf jee jiruu isaa tolchaaf jiruun guddinaa fi miika toltuu beeki abaabii waa qabeenyi bal'atuu fi miika jiruun namaa toltuu beeki maalleen isii guddatuun jiruu namaan tolchituu beeki hedduu biyya qabeenyaa biyya jiruu biyya maallaqaa kan namni haadan uffannisee irraa godaanu jiru lakkoofsa qabu beeki xiqqoo harkaa qabdu rabbi sii tolcha Maatii tee sii qajeelcha. Mana kee sii tolcha. Alaa mana sii tolcha. Xiqqoo sii kenne keessa barakaa sii kaaya. Qalbii tee iimaanaan si guutan. Xiqqoo qabdu aminfatta. Raahaa gootan. Gammadaadha jiruu tanarraa. Haa xiqqaattu irraa gammadaadha. Irra hedduun gammachuu jiruu dhabee bara. Oduma jirtuu irraa hin gammannee bar. Osoo qabuu irraa hin gammannee bar. Dheebuu lubbuutu itti jiraatu. Lubbuu isaatu gammachuu dhabe. Wanni raahaa godhu, wanni gammadu qaamaa miti beeku. Gammachuu barbaada dhugee sakraani. Gammachuu barbaada olii gad deeme bakka hunda bakka bashannanan hunda deeme bakka dhiichisan hunda deeme bakka caffaran hunda deeme hin gammaduu hin dandeenye abadan. Yeroo dhiichisa fixee gad taa'e yaanni isaa itti deebi'e. Yeroo sakraanni khamrii irraa gale yaanni itti deebi'e. Akkasii bar uf keessa gad dhorkuu jechuudha. Laal. Uf keessa gad dhorkuu jechuudha. Sakraanni irraa irraa gallaan yaanni isaa ittuma jirata. Dhiichisa san irraa gad taa'ee dadhabbiin irraa gallaan yaanni isaa ittuma jirata. bar iimaanaan rabbi yaada sirraa haffalleessee bar qalbii teetan hiraarresi godhee bar akkana rabbiin amri isaa waliin qabee fi duniyaan rabbi isaa qoode numa arkataa jedhan abdallaa ibnu abbaas akkana jedhu man tafa'atu ba'da rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam bishay'in

ati immoo wanni si gammachiisu waan aakhiraa tantee tolchu yoo arkatte gammadii jee jedhe kana katti gammaduu qaban gammachuu zalaalamii fi gammachuu yeroodhaa jedhe gammachuu yeroo tana gammachuu zalaalam godhuu dandeessa yoo iimana qabaate jiruu duniyaa taatis gammaddee aakhiras gammadda yoo immoo jiruu duniyaa qofa gabaabsuu feetee

tahuu qaba jedhe waan eega duniyaa tanarraa deemte sani kasi yaachisuu qabuu jedhe dhaamsa kanaan dhaabe irra yaada kanan irraanfatinaaf har'a duniyaa gubba jirra allah subhaanallah nu keessa ammoo bar jiruun takkaan dhaabbanne ahbaabii gaflaatu hubatuu nu dhoorke bobbaa bobba'aa jirra ka dhalatu ni dhalata ka du'u ni du'a deemsi hin dhaabbanne asiin ni deema asiin ni dhufaa bara asumarraa fuunee asii godaansisuu jirraa bara guyyaa tokko nama hundarra ni dhufa wanni kun guyyaa kana akka hin sheenu inni irra guddaa waan nama yaachisu waan eega duutee haa ta'u Akka amma jirru kana jabeessinee diin ilmaan keenya irratti haa eegnu. Diin ruuhii teenya irratti haa eegnu. Diin warra keenya irratti haa eegnu. Hawaasa keenya irratti haa eegnu. Kota xalabna al-ilma lighayri illaahi fa'aba al-ilmu illaa lillaahi. Akkana jee namni tokko dur yataamaadha. Abbaa irraa du'e yoo baratee uf gargaare jedhanii qaraatii naqan ture. Haa baratee uf gargaaruuf jedhanii. Mee hin irraanfatin mee dawaa siin dhabu mee. Baratee haa uf gargaaruuf jedhanii qaraatii naqan. Yoggaa qaraatii keessa ol deeme diin barate ilmi rabbiif malee akka hin taane arge duniyaa jecha qaramuun akka hin taane. Maal jedhe?

UK jirra. Mee dhiifamallee naa godha. Namni akka kiyyatti na duraa xiqquma dhufe, ha dur dhufes. Hanga dur mana teenyee manaamne san ni geessii dachiin tun. Geessii hanga san. Himi haqa maa sodaate? Maa sodaate? Hin sodaatin anu unuman beekaa bara. Bara akkan geenyee unuman beekaa bara. Magaalaan akka manaa jaan hin taatu jan ormi keenya duraan nuu hime nuti. Magaalaan akka manaa dhaammatan hin taatu jaan beekamaadha. Kottaa amma dhufnee mi ergaa qabna, raabsii qabna. Huccuun teenya raabsii qabdi, raabsaa huccuun corroqa. Kottu diin haa dalaynu naaf yaadi. Dalagi jiruu teetis umaatii mi'aan san irraas hin dhoorgu. Kottu haa garagallu. Fa'aba ilmu illaa lillaahi. Dubbiin deemtee rabbi ittiin nu galte. Kottu waan rabbii haa dalaynu kottu. haa qooda irraa fudhannu kottu kheyritti haa sharrafnu dhaggeeffataa qofaa itti sharrakaa qofaa mi abbaa kheyrii isa geggeessu haa taanu wanni si dhoorkee jiru ni katabta ni dubbifta ni qaraata hayyuudha dubbiin khabiira qofa sheeka qofa afaan eegan ni dulloomtee beeku dulloomtee beeku dirqii jala batachuu jirra namni hundi nama waa beeku ta'eedha Anarra mucaa kiyya kaamata diidamaa irra beeka amma namni duuba. Isaan narra sheeka ta'e. Eessatti qara'ee eessa sheeka ta'e ani hin beeku. Kanuma kanaafi maaltu kana godhe? Ooyiruu bal'ate raaree irra dalaganii bal'ate bal'oo raareen tu. Ta dur sheeyni qofti qabu sanii miidhu. Dubbiin ni bal'atte alhamdulillah. Rakkisuus hin feenu ture. namuu dalaguu danda'a. Waan dandeesseen amantii ta'e haaddamuu dandeessa. Waan rabbi si beeksiseen godhuu dandeessa. Ooyiruun bal'oodha. Ta sheekaa qofaame, ta kabiiraa qofaame, ta manguddoo qofaame. Kottaa akkanatti haalaallu. Dhufiinsi keenya kun dhufiinsa kheyrii biyyarraa bahuun tun ta kheyrillee ta'uutu mala akkanatti duuba. Amaanaan nu bira jira, raabsaan nu bira jira.

waan isaan hin yaadintu itti as bahe jedhaniin uf qorachuu ruuhii teenya akka hin irraanfanne haasawa keenya adeemsa keenya hujii teenya waa hundaa'u sirreessaa haa deemu haasawa keenya haa eenu

Waan hojjennu osoo hin hojjenne waan isiin taate beekuu. Maaliif hin hojjenne? Maali bu'aan sii? Itti gaafatamni sii hoo maali? Qajeellotti firraa beekuun nu barbaachisa. Hin moromnu, hin dinnu, kottaa dubbi. Maalirraa dagadde? irra hedduun namaa rabbi irraa dagate zikrii rabbi irraa dagate rabbi faarsuu irraa dagate rabbi yaadatu irraa rabbi kadhachuu irraa dagate irraanfadhu jennaan rabbi irraa dagate nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam

maatii, waajiba warraa, dirqama warraa, ka maatii, ka hawaasaa. Bar dirqama hedduu jira bar. Dirqama hedduu jira. Hin dagatiin kanarra akka horiin sin dayne yaa. Namni kana dalage, namni dagame warra hoongawee jaatu. Waan rabbiin qalbii teenya akka jiraattu godhu, ruuhii teenya akka jiraattu godhe daganne. Namni mobaayila qabu, ka meeshaalee tana qabu, halkan yoo chaarjii ittiin goon guyyaa ni dalayti hin dalayti takka hin dalayti ibidda kanarraa yoo yaasan amma wanni tuun hundi dalagaa dhaabdi wanni as jiru hundi irraa hin gorimoo akkas yoo amma ibidda kanarraa yaasan dalagaa dhaabdee wanni tun yoo edda chaarjii ittiin guutin wanni tun hin waraabdu ruuhin ilma namaa akkasii beeku Yoo zikrii rabbiitiin chaarjii ittiin godhiin sharrii firraa dhoorkuu hin dandeessu. Yoo ibaadaa rabbiitiin chaarjii ittiin godhiin hamtuu firraa dhoorkuu hin dandeessu. Nabiin keenya keenya sallallahu alaihi wasallam man qaala laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu

Arraatuma kanaan hoggu dhibba tokko jecha kana jette. Akka nama gabra kudhan bilisoomsee arkata. Toltuu dhibba tokkoo isaa katabama. Badii dhibba tokkootu irraa haqama. Guyyaa kana keessa ti keessaa taati jee wardiyyaa wanni tuntu. Guyyaa kana keessa hamtuu sittu Badiin takka sittu ti kasii taati. Talaallii jedhaniin talaallii godhatti ati. Talaalliin feetu akka rakkoon sin tuyin. Guyyaa kana sheeyxaanni sin tuyin. Wakaanat lahu hirzan mina sheeyxaani sheeyxaanarraayi talaallii taatiif jedhe Nabii sallallahu alaihi wasallam. Hoggu dhibba tokko jette ganamuu. Guyyaa har'aa kana keessa talaallii fudhattee jirta sheeyxaanni sitti dhiyaatuu hin danda'u. Laali qiimaa siidhaa.

irra caalaa hujii teeysanii ta rabbi biratti irra darajaa ol nama fuutu dahabaa fi fiddaa mana keeysan irraa baaftanii kennatu irra ta caaltu maal janii malleenni keeysan kennachu irra ka caalu baaftee kiisha keeti jennaan sahaabaa gammadanii qulnaa balaa yaa rasuulallaahi jedhan enu hime yaa ergamaa rabbi jedha qaala zikrullah rabbi faarsuudha jedhu takkaa faarsinee dawaa namaa qabdiu takkaa dhageenye wani nutin haasawin duniyaa tana gubbaan jiru hunda haasoyne fi dinnichaa fi qayyisir irraa kaafne ilaa guutuu biyyatti finne alawaa dallee nu jalaa dhabne jalaa kaafne gubbaan baaf takkaa rabbiin fa wanni nuti dhabne rabbiin qofa dhabne Wanni dhabne zikrii rabbi qofa dhabne. Wanni dhabne kheyrii qofa dhabne. Waan biroo hunda goone. Caayaan nuti hin taa'in hin jiru. Caayaa rabbii malee. Walga'iin nuti irraa qooda fudhatin hin jirtu. Walga'ii rabbii malee. Manguddummaan nuti hin taa'in hin jirtu. Manguddummaa rabbii malee. Wanni nuti hin qara'in hin jirtu. Qur'aana rabbii malee. Ee katabi wallaah wanni irraa agamne khayruma irraa agamne gama caayaa quraanaa deebi'a gama caayaa iimaanaa deebi'a gama khayrii deebi'a ruuhii teenya akkan daganne bayyanootaan

Caayaa kana jalatti haa deebinu. Ilmaan keenyan as jalatti haa dheessinu. Fafirruu ilallah. Maatii teenyan as Namni maatiin isaa nagaya akka isaa baatu fedhu. Haadha mana isaa wajjin nagayaan jiraatuu fedhu. Isaan lachuu caayaa kana jala haa seenanii. Dhibbatti shantam asitti wal'aanama. Waan irraa hafe Sheekh Yuusuf faatu isin ilaalama. Katabilaa siimaa kana hin dagatiin dhibba shantan ba'aa sirraa buute caayaa kana jala dhufnaan. Ati dhuftee isii manatti hin dhiisin isii ergitee ati jalaa dhafin asi rakkoon ture. Ergitee jalaa dhafin magaalaa mi'a waliin dhaabbatan isin itti asii fudhatti atis tee fudhattan. Teesiin fuutu hin gowwoomin hin gowwoomin. Ergitee jalaa dhafin wal qixa kootu. Abadan rakkoon mana keessa seentu abadan. Waan xiqqoo nama afaan dhuftu isinuu akka gootan ni beektan. Ammoo yoo dhibbaa dhibba caayaa kana jalaa zeeroo taate Allah waan agarree hundan himnu rakkisaa ta'a. Dheessi caayaa kana jalatti fafirruu ilallah ilmaan as jalatti dheessi. Caayaa kana jalaa mucaan reefu quraana qara'u sun bahee jiru. Mucaan sun wayii biyya Arabaatii dhufe. Wayii biyya teenyaa dhufe. Wayii Asiyaa Afrikaa fi Asiyaa dhufe. Caayaa masgiidaa kana jalaa bahee. Abbaan caayaa kana jala jira rabbi mucaa kana baase. As jala fidi ilmoo warras as jala fidi atis as jala kooti. Caayaan kun caayaa tika rabbiiti ka amaanaa rabbiiti. Kanaafuu inshaa Allah Sheekh Muhammad Awwal waa akeekaa jira. Ani amma asumattin gabaabsuu fedha. Yeroo biroo hanga walitti deebinu galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.